Э, эфирда безнең Салават Бекбаев. Орчадан. Э, Салават, әйдә бүгенге уңышларыңны әйтеп үт әле. Мин Бекбаев Салават булам, Орча шәһәрендә торам. Э, бүгенге ярышта беренче килдем, 2 яшьлек үземдә тәрбияләнеп үскән ат белән. Мин аны кечкенәдән 6 айдан алып үстереп, тәрбияләп, менә шушындый дәрәҗәгә җиткерелдек. Беренче урын алдык бүген. Сез атны каян алып кайттыгыз? Ат безнең төп чыгышы э, Чечнядан. Э, без аны транспортный компания белән Башкириядән алып монда алып кайттык. Димәк, э, Чечня нәселе и нинди тукым? Чистокровный английский тукымы белән. Хәзер ничә ел инде? шөгыльләнәсең менә шушы ат белән? Профессиональ, а, шушы ат белән ат 2021 елгы. Ие. 6 айлык киеш алдым менә, почти ел ярым миндә тәрбиядә иде. Ие. Э, һәм көн саен йөрисезме, юкмы? 6 ай вакытыннан бирле көн саен җитәкләп, көн саен үзенә күрә кечкенә тренировкалар үтә иде инде. Көн саен волейга э, апчыгыра тырыша идем. Ә ат белән йөрергә Арчада урын бармы? Бар, үзебезнең махсус круг бар. Шул кругта э, без трактор белән эшкәртеп, ясап, шул кругны эшкәртеп торабыз. Кыш көне генә проблематично инде аз генә. Ә анда сез генә шөгыльләнәсезме или башкалар да бармы? Анда без э, Арчада Рамил абый Рахматуллин белән икебез шөгыльләнәбез шул кругта. Кайсы якта, кайсы тирәдә ул? Ул безнең Арчабаш артында басуда җир бар аларның җирләрендә ул. Без шунда эшкәртеп әзерләнәбез. Әйе. Хәзер Салават, сез ат спорты белән ничә яшьтән шөгыльләнәсез?
Кызыксына башладым инде бер яшь, беренче класста уже кызыксына башладым. Ат өстенә утыра башладым инде. Профессиональ рәвештә 2000-дә 14 елда шөгыльләнә башладым. Әйе. Һәм бу ат спортына сезне кем алып килде?
Бу ат спортына мин Э, дустым Рахматуллин Рәмзил белән бергә кереп киткән ие, кызыксынып, алар инде иң башта атлар тоталар ие чабышатлары. Ул Рамил Рахматуллинның улы. Ул Рамил Рахматуллинның улы. Шуларда чабырга ирәнеп, шуларда чабыр атларында чабып ирәндем мин. Әйе. Сезнең бабагыз Харис абый да атлар тотадыр ие, шулай бит? Әйе, әле дә бүгенге көндә 4 сан аты бар. Атлар тота, Атларсыз тора алмый инде ул да. Сезнең авырлык э, зыян китермиме атка? Сез менә ничә килограмм булды? 2 яшьлек ат өчен авыр вес белән чаптым, 63 килограмм белән чаптым. Әйе. Э, тәртип буенча чабырга тиеши 55-57 кило өстендә. Әйе. Ат почти 10 килога якын лишний вес алып барды инде. Әйе. Но әзерлек әйбәт булгангадыр инде, ат әзер булганга ул сынатмады инде, ул весны нитмәде инде. Сез бүген җиңәм дип килдегезме? Сез үзегезнең көндәшләрегезне белеп торасыз бит инде. Мин бүген э, тренировкада булыр, атны дальнейшем ничек итеп эшләтәсен дә белербез дип, атны сынар өчен килдем мин. Әйе.
Һәм көчле көндәшләрең бар идеме? Бар иде.
Булгандыр, булгандыр, бар иде, бар. Бөтен атларда начар атлар юк иде. Сез ике яшьлекләр э, ничә ат чаптыгыз? 8 ат. чаптык. Сигез ат. Сигез ат.
Һәм бу чиста токымлы атлар, шулаймы? Әйе. Әйе. Һәм сезнең э, алга таба нинди планнарыгыз бар? Алга таба
хәзер атны инде яздырырга иде ипподромга. Ипподром Казандагы ярышларга әзерлибез инде. Әйе. Бу атның киләчәге өметлеме?
Өметледер. Әйе, потому что инде без э, кечкенәдән үстердек, тәрбияләп,